please subscribe share and like pane zvatanga ndifanira kukupai nhasi but ndatega ngotanga ndakupai update iyi so so so as you know kuti takakudzai kuti mwana wedu airwara actually family ise airwara so hey, eh, why is why is it uh, to like like that so as uh, i said to you guys kuti mwana wedu ndiye anga atova serious kudai kanoita so right now is having a problem yekuti whenever tikamba mushonga watakapiwa kuchipatara is vomiting ari kuvomita and haasi kurutsa zva zvekuti zvatinoita zvo zvekuti tinoramba tichingorutsa no its just one time hoo oh.

asi mukutotarisana na face yake munotoona kuti mfana akapusa kanjiti akapusa i'm not saying kuti akapusa like akapusa iye i mean kuti face yake haina kuchangamuka so guys what can we do chii toramba tingoenderere kuchipatara but vakati tidzoke so tomorrow we have to go back there but akabaiwa two majection mm, last time paya patakakuratidza video raye now nothing's changing wakamupa mushonga wakamupa mushonga iye wakungoti akamwa obva arota but if you see this boy is not okay is not okay guys my son is not okay and atotanga kasystem kake kuchema mm.

ende mukamuha achidai so guys anenge achirwadziwa ende mukatomuha achidai so anenge achitorwadziwa ende haatodai ah, asi okay so right now ndozvaaita

Ah, guys, this is very confusing. Chapa chokwadi ka zvinoto zvinonetsa and you know especially isusu patinomhanya mhanya kuzvipatara unosvika kusina mushonga you have to go to private hospital wasvika kuprivate kwakuya some people they know us and they don't do their thing vanongotsvaga ngo the way yekutake money from you havacharape mwana the way anenge anofanira kurapwa yaseni votokunyepera vokupa zvinhu zvisiri izvo so now we are very confused now kuti toita sei the boy is not good the boy is not ah. haazi kuchema haazi kudii akugomera ende akurwadziwa not the point sorry sorry baba sorry so he's a very strong man trust me because mozart flu yakapota yauraya munhu wake ka but iye anoshinge anongoti zvingodaro asi body inenge ichipisa zvimwe zvisingaiti so guys indatova confused takapiwa mushonga mushonga wacho atakamwa orutsa abayiwa but nothing is change toita sei taaconfused guys apa kai dai gogo wangu achiri apenyu mazuva chii ndaimboenda naye kwagogo wangu aizvakashaika 2016 kudhara magumbo ndaienda naye ka bogo wangu inaiziva kuti rapa isusu bcause inini when i was growing up i never be sick to go to hospital to chichi nanhasi you understand one time i go to hospital bp yange yakwira then yakurise up more, more thing in my body but zvaingove zvimwe zvazviya and uh, she knew kuti kana munhu akarwara waita sei munhu akadii aita sei so nanhasi im still strong not because of ndinoda nekuda kwagogo noda kwamwari manje ava ava mukatova vachigomera dai so dai angada kuchema dai achema kudhara kutogomera kwekurwadziwa kuita mwana uku and uh, which is not good mm, which is not good and taaconfuse kuti toita sei muzatiitirwa nayo kutoti we love eh. kuto chine content eh. yatoda kukupai kuno especially kuyoutube eh. kuno kwekutoti muchanakirwa but we don't have that time now akatodya ta kutobuda kuti tione kuti tingaita sei tiwane help toenda futi kwanza its not good e so ipapa vakatopedza kudya ta kutobuda but toita sei hapana what can we do if we don't know kuti what is going on osaini sometimes guys you can blame me hangu kuti hey tandazonopema eh. tandazo this this and that eh. but sometimes muzvi zvacho is too much for me eh. ini handina kubasa wandoenda nzaa kushanda pana pa social media ende mari yesocial media inoya kupera kwemwedzi ane ende sometimes mukasatolaika mukasatodii mari yacho inenge toshoma you understand so wobva waenda chipatara ko kwanzi mwana wedu wajection re30 dollars rimwe racho vha 30 dollars thats 60 dollars anditi apa eh, apa takutoda imwe mari futi yekuti tidzokere nemwana eh, two mama avai vakatombodonha kumashopu uku i didn't tell you vakadonha kumashopu uku nekuda kuseflu iyoyo ende inozobatanidza kumwana yeah, Haa mwana hapana. Tana vatakadzinga lakuti. So mari yaye waishandisa yapera handiti unenge unayo mari but manje mwana akanzi 60 dollars yekumurapa mai vacho vanonzi mari and its not easy to think guys kuti kwanzi hey you can just go to hospital unorapa for free you can swera there watoswera wasvika moment yako mm. eh, ndozvandikutaura watoswera uri paline mm. wasvika wasvika ipapo manje yatime yako vonzo dza mushonga wokuda hatina you have to go back home apa mwana akuita ngati akuda tofa eh. and which is not good mm. and uh, saka sometimes people vanongojaja hey, that's uh, you don't want to wake him munongopema it's not about kupema guys but it's about the situation unenge wafesana naye because atauro eh, kambwa tosasa face yake motoona kuti mukomana uyu is not okay
temperature yake iri kugara yakakwira nemusoro ende vakati temperature haifanira kunhukurikira haifanira kudaro haifanira kukwira ende vakati because ndakavabvunza saka chichi rinozoitika ika ikagara yakakwira temperature yemwana vakati ikagara iri over kudai inozongokwirisa mwana ndopaanogwina apa mushonga wacho wakatipa kuti unofanira kumubetsera futi nekumucontrola temperature ndoakurutsa kungomuisa nekubudisa peke

saka ndosiya iri mwana ndichiona kuti this, this, this my baby is falling ari kudonha ndakamutarisa ndikuona kuti mwana wangu is not okay and eh, haasi uh, kufila okay ndova ndaita kapride ndova ndati no i don't have to go in social media and tell people kuti mwana wangu arwara guys ndiye upewo kana nemari ndonyarara mangwana ndakuzouya ndichiti guys takazodai tikati asikirwa nemwana asi ndai ndichizviona zvina nditukwe inai prefer kuti nditukwe these people vari okay because now this guy can't talk kuti musoro uri kurwadza here Ah, kwanisa kutaura kuti ndikufila se mhino dzavhara here unotozowa nemwana akusafema otozowa kuti mwana is not breathing is not breathing well mm. so guys isusu ndo zvimwe zvinhu zvinotidzosera mumasure most zvavaa nepanapa patikugara panapa we are not we are not yet to have our own house trust me and we need to buy nemastand achakatochipa fanike kuno ndakatoseka we need to buy our own house kuisa muchikebhini kuisa chiuza kuti auchabhadhare marinda uchatsvagare nedzimba okuziva kuti waane pako but if things they are not stable you keep on suffering and not by choice munhu anokutenda anotsvaga basa waenda unotsvaga basa mozati guys ndakudzai chokwadi if i can tell you kuti ndawana 20 dollars pazuva iwe waiwana uri kunze kwenyika inoshanda kwauri but kuno kuzimbabwe if ndikada tobva pano pamba izvezvi kuenda kwati kuda kuenda izvezvi kuchipatara we use four dollars four dollars kudzoka kuchanodiwa zvichadiwa you understand so thats tongoti eight dollars inenge yaenda so ah. ndikada kumuvha mani ndoti ndoda kubva panapa ndoenda kuharare ndikatiti two

so guys its not like munhu unenge uchipemha kana kuti you love kuona vanhu vachikushauda pasocial media vachikudza mawedzi asiriwo but this guy ndomuziva kana asi okay anonetsa havati anonetsa havati right now weare suffering for another thing again Eh, ya tikusangana nembavha pane apa kuchera mugodhi but vanhu vatiri kusangana navo most imbavha havasi kugona kuchera mugodhi vanongoya vachingobirira bcause isusu hatisati tambochera mugodhi idzodzo so so at we don't know unosvika ngochikuchukuchu ndija yehova toenda hachadzoke hachawanike hachadii yosamjona even amwatasa this window asa hatisati tatombocleana anything kakuwacha chaiko kana yakudzati hembe ndaipfeka ka, ka almost kubva ndive panapa ka ndaipfeka ka six ndichingoipukuta trouse wese ndakaripfeka ndichigara kuuyu kona nhasi ndongoripukuta po ndozvinenge zvichipukutika bcause you can't wash musi unoita kaenda zvibhorani ukasvika zvibhorani kwacho kune kauzivano kanenge aripo munhu wacho anenge achiona nezvinhu zvacho hazvibudi so pakutobhaizika pani wani manje apa pamwana anenge asingataure so guys don't blame us because we, you don't know and vamwe vanoti ko hama dzenyu dziri kuita sei hani une family imi you can have hama inenge nditori milioni yakanditori nemari but isina mabasa newe woita hama inenge ichikuda iloya kwauri isina mari you understand so zvinhu zvazviya hazvihama maongozvite pasaidi then ko kutsvaga basa there's no way yandogona unotsvaga basa izvezvi ndobva ndatoora izvezvi ndobva ndatoti mwana aende kuchipatara saka zvandinitoita pasocial media totowanawo kamari kanenge kari nani yaseni kanenge kanitori nani toona toti basi mari yainda ofewa uku yakatointori shoma than mari chii yandiri kutowanawo pasocial media saka ukapusha uhad pasocial media unowana mari wobva waita challenge yedata apa wagadzira zita zvaomaka masreseke ekai
ah, nomwe mutoona kuti mba muchiri kutoda kupendwa and i really appreciate kuti utoona kutsisa us kuti Baby. Munhu angotiti no imba ndeyenyu itai zvamunoda. Inini ndangoti ndangoisa imba pamba kuti ndidai ndidai imi michenda imunogara moita zvamunenge muchida but take for pamba unotoona kuti mba muda kupendwa muda kudai padaisuwa kana kuti chichi panotoona kuti hauna kana nesent racho ende mari yacho haisi kuuya now ukamwe taka two rand problem whoever akundiroya o pandichawana go back to sender you die hakufa chaiko ah naibebichi chakadaro Kwanza mwana wangu akurwara guys. Is a food like mother like son. Papo asiko zvino is not eating. Haana basa nemukaka anogona kuchema manheru ungozomisa pachest. Iwo ndikumba poriji andinambotadya kana one spoon. Ndinoona akapuruzika pamuromo angu okutarisa. Eh, akavhara maziso. Mm. Mm.
Babe, eat. Eat, send them town. You know, send them ugly. It's nothing ugly. Pakai, That pakai. baby is so- I guess Nasa, I can't thank you. Thank you for subscribing. Thank you for what about this one. Ah, hapana kachikumboita better. Ndikaona. Hapana chikunakidza. I didn't do this video kuti ndi Haa pakaipa.